Yo guys, sa keda ta di cuatro episode di Friday Feature, The Talk. Awe mi tin mi guest cu ta Katana. Katana, kita kibi conta cu bo? Hi, mi ta hoi bon. Sa? Cu bo? Cu bai? A mi tei, mi tei, mi tei. Mi te- Mm, no stay, bo mesa, den mene corona season toch. E tei ta un tiki mas special, pero no stay. Right. Preocupa pa tu cos, pero no stay, jong. Kere mi ku nos tur ta fil asina. Bueno, ah, e ta fun. E ta, menen nos por wak, e ta algo positivo i negativo at the same time. E positivo ta ku nos por gaba ku nos a biba tur handi tempu aki. Se, e positive ku mi por wak di Joel. Um, Ora ban jump di biaha, paso most di hende ku ta wak kogi sa akaba ku mi dis jump den preguntanan pa nos hacer kos interesante. Um, mi tin pregunta numero un pa bo ku ta menen Konta nos ken ta kata na duna nos un tiki di e background story di bo asina. Des. Katana. Katana. Um, esei a kuminsá den 2017 pa 2018. Okay. Um, sei ta tempo kuma drenta Rietveld Academy kinan na Aruba. Nan ta un school di arte cu do tin den playa. Y en nan realmente ma conoce mi mes hopi mas miho. Anto ma conoce un grupo di personanan cu mi nunca lo lubida. Setor mi classmates nan di art school. Okay. Cu awe um, nos tur ta den diferente lugar, diferente pais, pero nos tur a crea nos mes en nan. Anto a mi y a cu mi todo gusta arte hopi, y poesia ta algo hopi grandi pa mi um, ma comienza experimenta cu ya un beats dus e tempo ei mi favorite artist ta XXX Tentacion de la muri so ma gusta un beat di je semper anto ma jis pone mi poesia riba e beat anto sei todo mi prome cantica Cu trota? Cu é un problema cantica assim? um, lubida

E ta algo gewoon unexpected anto I really liked it. Mi no a pensa at all di otro hendenan of Nice. si e ta algo pa un career. Mi no, ta- mi no echt pensa hopi erover. Maar jis, bicycle, mi friend, who ta un Mm. freaking amazing producer by the way, Sky, Sky Ah, Beats. sa, sa, sa, sa. Um, anti ya we made my little imagination in my head happen. Y nice. se te olvidai, ma jis press un, dos, tres, sakele, antes sun ko guste, guste, sun ko no guste, de ya. Leuk. Pero, this is mari para, pero hey, you know, I'm not bad at it. It, mm. it actually uh, new talent ku ma discover like en i eta algo hopi nice pa mi no eta eta echt yuda mi hopi personalmente anto ma ripara ku eta yuda hopi hende dus mi no ta hasiele pa pa mane e wak mi ta kanta of e wak no mi ta hasiele pa so it really makes me better anto ma ripara ku Oh, hopi hende ku dus feedback ta bisa mi

Si no Okay. tin, e pregunta Ene. hopi cortico, pero si tin lo ta great pa tende. E nin Katana. Well, um, mi nomber ta Katarina. Ok. Y, y ami ta drumi cu un sword di mi tata, tiempo cu e todo den ejercito militar. Ah, ok. Eh, mi ta drumi na di mi kamer, dus es un dia mi ta jis bezig ta wak kosnan online ke koni, anto ya, ma gusta katana.

third person pero se a mi ta mas privado como sombre mi ta mas open mi ta hang mi tin mas durf pa hacer cierto cosa mene public speaking of mi sabe como solo quiero mene ora mi ta mi art shit eta mas mi ta mas out there I guess ando a mi met un persona basta privado mi ta loud como mi comprendibel yeah. Ora, tem uma diferença que eu posso explicar entre Kati e Catão? Yes, yes I do. Okay. So Kati, da um, e core self of me ku semper ta bai tei um, the chill laid back girl um, se todo ku mas start anto mm. hopi tiki hende awe en dia sa ku mi ta mane my friend here ku ta na banda acompañando mi awami uh -huh. Katy dus okay. echt mane de shy girl pero toch wel edgy pero toch wel niet

So, básikamente, no e pregunta por si ku mi promé ku bo bisa mi ku e kantiganan ku bo ta saka ta yuda otro hende, right? Sí. So, in a way. So, ora abo komo Katty tende tambe, e ta actually, E ta letterlijk yuda mi mes. aha, Sa su nice. kantiga tot e echt mané mai lifeline.

By the way, mi no ta sin a ghetto, e por dios mi tabo ta extremamente... No, no, mi ta ta extremamente... Pero thanks for the opportunity, it was very nice. Así ta tu, no? Wende, mi ta ta extremamente buchi un tempo, so sa se, mi sa. Hopi hende no ta aware, so awo mi ta full mene e sombrega en trima suave ku tuko pero mi tata no proud pero ya nos tur porta mané nos ta sa sa sa um no soy jump no soy lage cheese e ora na pregunta number 3 so la kaba ku mané tiki e universidad si di banda pero bobo telen tiki mané ku flavor of cheese on it

No, katana ta mi all round. Sea ken. Ora bo hasi do, mi no sa si bo ta pinta, pero before si bo ta pinta, do you sign it by katana? Yes, I do, I do, I Okay, do. okay, okay, okay. Very nice. A mi si mene most Mi things ta na more book. into design. Dus Okay. uh, pinta ta algo s- un strong

Ken den futuro hende por haya tende e cantica di katana, wal nan cas por ta gestal door di katana. Sa mi ta comprende. Hey, you never know. You never know. Oh, well, Help. but, but jump na pregunta number 5 di biaha. Um, onde está? Ah. Si mi ta correct, ora mi bo bisa cabo, bo ta perform y bo escribi poems, right? Kiko de yeah. diferente challenges nan ta bin entre escribi poems y perform nan of escribi cantico en te perform nan live? So, mi no ta kera na mesa bo ta mesa un cosa. Of, mi no sa. A mi da si mi do, so, it un question about um, Well, the difference is ku mm. riba un beat um, bo mester

Ami, ami purba, mi no purba, ami con par brother di mi, me queda en Holanda, nos hace un cantica, ante tata full troll. Bon, ante ami no tiene mucho red, no, me, ma bisa sa que na lebia acá, mi no tiene mucho red. Ei, mas struggle, herman, ma ek struggle pa vender account. Hey, na hai dole cabeza ku mi. Ehm, dat tin prende pa awe ora, la oso bos flike dos diferent senan. Kua bo ta prefera? Si bo tin ku kis awo, bo pa bo perform, kua bo ta prefera? Un poem of un di bo kantikanan? Um, Bo, bo mag di pensé, no? un kantika. Un kantika? Si bo tin ku kis un kantika, kua kantika ta? Uh, mm, Lubida. Lubida, se es un prome? Si, sí, se es un prome. Ah, ok, ok, ok. okay. Mi ta malo ku titles. um, nou, como está? Sa, hey, congrats, nos acaba que prome section. Mane, yes. ahora nos estaba yendo para, so, vos a post para social media tengan. Kan sí. hele po mene responde, maar een paar pregunta. Ah, eh, mi nota kort, mene, mi te puro ba korda of mene, ban bote sina. E hende nan kukia mi shot dan ojo pa lanti, bisami. Mi des mi best ba korda na, so mi ta lubida tu bia. Um, pregunta numero uno, kwa ta bo favorite song di bo mes? Anda kike mini behind the tapa. Okay, my favorite song di mi mes ta un song ku mi no saka ainda. Eso. Anto, e E ta matra hele hon den un dia den studio ku Sky mm. i ma just let my poetry out ku mi tin skibi kaba i tambe hon ku ma hasi inan mes mm. i ela sali algo hopi bonito pa mi mm. anto Eh, él no tiene un nombre ainda. So, okay. ahora vos escuchele, vos no escuchele. Okay. Bueno, bo, bo, tiene any chance vos put naam mene a meaning behind it? Of mene, this touch un tiki erover het kieta? Of no sin guarda theorie die sal? Meaning behind it, behind it is like um, busca e amor ku bo tin pa bo mes. Ok. Entonces, okay. ta I feel that. I feel that. Solution di tur kos. I feel that. I feel Nachi. Hmm. Ban jump na pregunta number dos di Pia. Um, ken ta bo favorite artist local i international? Ta ik otro social media question. Hmm. Favorite artist local? Uh -huh. Um, se ta un bon pregunta. Mm -hmm. Mi favorite artist local. Mm. Mi bo help u pisando bo ku ban lean towards music. Mi sa se ta help. Well, mi favorite artist local, ku mi ta haya mal koño, paso he keeps it hands down and he's already, you know, um, eh, from the older generation, pero toch ting banging ass music all the time, ta Atanero. Okay, true. Just me to respect him Ah, because I'm truly a fan of his work, like his Yeah. ethic, and to con eta mane toch ting ying bangers, Sa. ainda, bo sa cuz he's been in this thing for a long time so sei mi ta respet respeta di dje so mi prome cd papian di work ethic tambe mi ta haya Gion okay dus mane mal coño dus mi ta haya mi no ta precisely

E kore raska di to play. Um, awo, bo, bo falta responder mi ken ta bo international one. Well, mi Aha. international one. Coño, o It's Bodinus mais grande bo cara. Shake. Say that my first one, 070 Shake, is one of my

Tem na mi ta tende tur su konan bieu, no bote kos mi ergens tem. So, stay. Um, I think it's un check riba YouTube. She, she has a beautiful voice. I'm a freaking fan of. Okay. Dus, isa tam pa mi toma ne un international artist que me gusta. Se llama um, Gorantema. She's amazing.

Ban jump na pregunta number tres di biaha. Bai den na cinco pregunta, despues ta bai na tres otro pregunta, nos ta keda kla awe. Ah. So, bo ta halfway i nana. Um, pregunta, sami di pregunta number tres. Si bo kier, si, si bo kier un kos, aha, magete bo. Um, si bo kier un kos ku bo karera musikal lo bisa pa semper, kike lo ta? Sorry. Ay, mi sobrinita. Ah, Con mi okay. carrera, Hey, entertaining. cu un cos con mi carrera musical, lo bisa pa semper ta um, independencia anto strong woman. Okay. Tem que revisar. Ok. Independencia, strong woman, anto que- y Jis, kere den bo mes, no? Den ki gu tanto... Um. No fok, letterlijk. Ok, awo fule, awo mi bo kom ne fule imagen de carrera. E no fok, akai bende ful pa mi. Mane, se ta hop importante pa mi, no fok in kun. No fok. Ora mi, a mi no ta label myself as a singer, whatever, kiko, mm. I'm an artist and wherever I go,

Pero nos tu ta, paso sempre bota fail un tiki at some certain point, abin un wall, ku ta hit bon, bota komsa ya duda, dus bota bin back. It's fine. Dus, nos tingo sige bij land. Sete, ko. Awo, mes kon sige bij die land, sige bij next question. Oké, okay, the fucking pro den kogi kaba. Pro! um, kiko tabo goal pa

And 2021 is gonna be beautiful. I already feel it. And I name it. It's gonna be fucking beautiful. Okay, suave. Dan temo boete den universo, no sta iwa cuenta being back, no? Así también es mi. Exactly. Um, Babisa, e da ibira bo gasolin. So, Bo ta bai tin un remix ku Daddy Yankee llama Gasolina, sei me compra un ah. oh my. um, pergunta number 5. Um, kita bo spirit animal. Do you have one? Um, my spirit animal. My uh -huh. spirit animal is

um, Gabi wak un no sta. Sa, sa acaba com mene social media questions na agora nós temos um par de random questions como o ahaya. Mene inspira com noti te marca muito com katana, nós is flow com nan. Bom?

Um, pregunta número uno, right? Um, ora stress dalbo dimas dimas, kiko abo ta hasi pa kita stress? you know why I'm laughing? Hasta mi friend te laughing, so ora anxiety dal mi ah. duro. Uh. It's it's a disaster. a mi ta hoga de un cup, de un glas cu agua. Ay, mi ta hoga. Ay, that's why I love my friends. And so sometimes, like, I have to be more appreciative because, like, a mi ta, sometimes I feel lonely, mm-hmm. pero, Katy, o sea, abre los ojos, hueva. I have the most amazing friends. That just, I have the type of friends that they're there forever ta djis nos tin nos, nos mesun bida. Mhm. Dus nos no ta bai wak otro tur dia, ke kone, pero e love ta hopi strong. Oh, So usually when I get anxiety, I first you have to handle it with yourself. Okay? But I'm dramatic. I am handling it,

Pues abo ta, abo ta llama meneer así drama como friends. Mo feeling. Es ta positivo. But in a good way. Ah, claro. Hey, tin positive drama, tin positive drama, tin entertaining drama ku tu ko. Ah, y nos ta come. That is the number one way. Listen, folks. That's the number one way to kill anxiety.

Si bo tin un intro song cu unda cu bo bay ken unda bo cana drenta tin un cantica ta toca right so un intro song ki cantica lo ta? My intro song? Sa, sa, so, yeah. Unda ku bo bai, unda ku bo kana, eh, unda bo drenta. Bo bisa drenta kas, wherever, right? Bo tin un intro song. So, elo play. Ki song elo ta? Your intro song. Ah,

What? That's terrifying. Pergunta number tres, ok? Um, que conta algo que tá erra se nervioso. So. My. Mm, tá erra se nervioso tá people staring at me. Mané, mi no sa di kon. Hmm. Bo ta sinti nan ta wabo? Si den, den un large crowd, bo ta sinti nan wabo? Bai de mino bai, mino Mane bai, de un crowd of mane ora hende ta mane hopi like ek concentrada en mi ek papiando cu mi so

E di cuatro y e último pregunta. Oh my god, papiando di cámara. Ah. Shout out to my freaking friend cu ayuda mi tami di Quito mi shyness. Uh, Mau to mi best friend di tiempo okay. di school. Okay. Entonces, mi photographer cu ta mane

Mi bai na pregunta number kuater. Esaki ta e ultimo dje koki kompleto. Pu, esaki un pregunta un poco komplikado. Laga mi wak kon mi por splikia. Ok, dunami un momento ku un hende yiki rònt rònt bo Anto bo siña un great lessons for je. Paso ami, ami ba pensa un di bia, no? Pero la mi kan explica pa kimi e pregunta ki bida interesante. Wow. Ami gusta ora un hende pur pa hodebo, anto bo siña fe je, que man, Hasta cu nan a pruba trece negatividad di bo, bo ta turn asina into positivo. Anda si te con mas dushi pa nan wak despues. So, du- Okay. si bo tin uno, duna mi. Mi te kere bo tin un, paso bo a reacciona mi na bo tin un. Ok, so. But no Sí. mi se prop ning, no, di sa mi mou mi. ah, mi biggest lesson ta sin estima bu mes. Like, Ok, algun manera. mane, that's my biggest lesson. Ai ha siña stima bo mes Mm. i sa bo lugá. Onchas. Onchas. Ah. Despe hendenan ku kier sa kiko pasa, bos por dis mene waki ke la responde, anto mene hasi boso mes un conclusion, o no? Dale, siña stima bo mes. Um, bueno, sa kita te ultimo parti, ultimo pregunta ku mi ta tin pa bo. So si bo tin algo ku bo lo kier mene shout out, algo ku ta bini na kaminda ku bo ta hasiendo, uh, whatever, mene promover bo mes un tiki, ki ku bo kier hasi? Sa kita bo momento pa shine. Three. I want to shout out to all of my fellow artists. You guys are amazing. Keep on doing you.

Brexit over. Um, botin, botin algún proyecto que vos sacando? Of algo que vos sacando camino? Of, of course, of course. Ajá. Hopi, ok. No sé qué está pending. Vos sos voy que arriba Kati. Vos trae igual que link attack op de cosa, man. So, this yeah. voy que vos sos que está pending de su proyecto, man. Um, se da tour de banda, want nada más como que shout out, nada.